Avuxeni hinkwenu hi leyi vhidiyo ya hina leyintshwa Big, Medium or Small Play Challenge. A hi hlaleleni vhidiyo yo hlekisa swinene swin'we laha majaha ya nga ta dya swiwitsi leswitsongo swinene ni leswikulu swinene emisaveni. Uh, da bodlela leritsongo ndzi ni leri nga le xikarhi wow Languta bodlhela leri ro tala ra uchi wa jeli swa hlamarisa jeni u kume leritsongo swinene mike u nga tshuki u khumba switsi swa mina i swa mina naswona ndzi ta swi dya wow swa nandziha swinene swi tlhela swi hundzuka xingwavila xo dya mike i nkarhi wa wena ndzi tsakile ku sungula a yi pfuleni hi xikamela handle swa navisa naswona swa nandziha ndzi lava swin'wana ndzi lava ku nwa bodlela hinkwaro wa tiva a ndzi si tshama ndzi nantswa swakudya swona ndzi ya swonghasi kambe ndzi kamele ni thonsi ro hetelela say goodbye eka bodlela o oh, ri namarhele

Ndzi ta hunguta mampfampfarhutana yi kulu swinene kambe Brady i nkarhi wa wena swinene a yi pfuleni bodhlela oh, a swi tirhi kahle ndzi tsandzeka ku ri kamela handle oh. ups ndzi khomeleleni majaha Oh, munhu wo biha a swi nga tsakisi kambe ndzi ni mianakanyo ndzi ta tivula helikopta opsheni ndzi lava helikopta i yaleyo chika ngoti kambe ndzi ta yi boha ematlhelo ka bodlela naswona ndzi yi teka wow va tlakusile bodlela ra mina lerikulu swinene mapapeni naswona yi ku kongoma enowini wa mina yuhu jeli ya mina yo nandziha swa nandziha naswona swa hlamarisa Ndzi mi rhandza majaha. Uh, u hlanyile. Yini? Xipaki xitsongo khongasi xa Pringles. Hakunene. Uh, ku vuriwa yini wena? Naswona ndzi katekile swinene. Imanyana, Brady u tlurile hinkwavo. Ndzi tsakile swinene. Ndzi ni xipaki xikulu xa Pringles. Kambe u nga vi na mavondzo. Jane wa sungula. Ina, ndzi ni xipaki xitsongo swinene nakambe, kambe ka ha ri na swo karhi. Yini xi nwe ntsena? Sweswo a swi ringananga. A ku na nchumu nakambe. Kambe a hi ringeteni leswi yi nga na swona. I xitsongo swinene, kambe i xinene swinene. Mike, i nkarhi wa wena. Hakunene, a yi swi ringeteni. Oh, ti chips a chocolate tinene swinene! Hi ro sungula ndzi ringeta leswi, swa hlamarisa! Oh, swi languteka swi nandziha, ndzi lava xin'we hakunene.
Uh, vanhwanyana, ndzi anakanya ndzi ni xiphiqo, voko ra mina ri namare le sibakisini xa pringles o oh, a ndzi swi koti ku ri humesa vanhwanyana wo yini sweswo kambe ndzi pfulele ndzi ku pfuna ndzi ta pfuna na mina o oh! yimanyana ndzi nga dya Xitsongo? Iyo, nhloko ya mina! Uh-oh. Oh, a ku na nchumu! Oh! Hey! A ku na nchumu lexi saleke! U swi endle njhani leswi? Brady, tana! Yuhu! A hi languteni! oh a ndzi swi koti ku fikelela ndzi tiva ndzi ta ku pula doti ntsena wow languta ti-chips ta mina hinkwato ndzi ni nxava hinkwayo ya tona naswona yi tikulu swinene ndzi hlamarile i sayizi ya nhloko ya mina hakunene naswona ya nandziya swinene Mmm, swinene tiya emahlweni yimanyana mianakanyo ndzi lava khilazi yikulu ndzi ta mi komba leswi ndzi nga ta swi endla swinene hi chova chipi yikulu yi swiphemu switsongo naswona yi lahlela hinkwaswo endzeni ka nghilasi yikulu yi lava ku yi tata yi ku helela yi swiphemu swa ti-chips Oh, yes.
wow What was that? naswona sweswi nchumu wo tsakisa swinene yi ku nokisa hinkwaswo swi ta tsakisa tlhela etlhelo languta khichivi xa le songo xiya Sotsakisa swonghasi sweswi ndzi ni nghilazi yikulu ya chokolete leyi nokeke wow tinghilazi leti ti ni swinene el nkarhi wo yi nwa languta khitra wa mina go tsakisa ndzi rhandza leswi swi languta swi nandziha britney u nga avelana e-e a ndzi lavi ku avelana nghilazi leyikulu ya chokolete ya na ntsena hmm. a ndzi nga tivi leswaku britney u ni makwanga swongasi kambe yi ni switrawu swo hlawuleka naswona yi nga nwa chokolete hinkwayo yi tona mike leswi swa nandziha swinene ndzi rhandza chokolete

Ndzi ni xitina xikulu ka switsi swa Malteser. Wow! Oh my God! Mike!
Languta sweswo! Eku heteleleni, nkateko wu le tlhelo ra mina, kambe yi ta sungula hi Britney. Kambe ndzi ni le xitsongo swinene. Oh, ha! Ndzi tiva leswi ndzi nga ta swi endla. Wow! Ku ni swo karhi endzeni? I-gummy bear! Leswi swa tsakisa swinene. Naswona swa nandziha swinene. Sweswi hi veka xipfalo nakambe naswona yi ringeta khitina ka chocolate yi xoke. Oh, wow! Leswi swa nandziha swinene. Mike, inkari wa wena, kana! Owina! Ai suringeteni! Wow! Ku ni Skittles endzeni! Xiwitsi ya mina lexi ndzi xi rhandzaka swinene emisaveni! Kambe ndzi ta dya skittle sweswi naswona thubu leri ro hlawuleka ra xitrawu ri ta ndzi pfuna hi leswi swi ta hatlisa swinene yom sweswi a yi vuyeleni eka xitina hi xoxe languta ndzi xi tshovile naswona sweswi ndzi ni swiwitsi swo tala u nga xi khumbi kambe ndzi ta dya hinkwaswo ku fika eka bolo yo hetelela kambe uh, hi sweswo ndzi rhandza maltesers i nkarhi wa jane hurray ku sungula Ndzi ta tshova xitina lexi. Wow! I manyana n'wina! Oh, xi tika swinene! Oh, xi veke tihlo kambe u nga xi dyi! Xana u anakanya leswi ndzi swi anakanyaka? Marshmallows! Ntshava hinkwayo ya tona! Swa nandziha swinene! Ndzi swi rhandza! yo olova swinene naswona yu e u endla yini yomi wow naswona yikulu swinene ndzi swi rhandza na mina swinene hikwalaho ka yini u dya xiwitsi ya mina Awu, u swi xiyile. Mi vanghana va mina, ndzi mi kombela ku nga xi dyi. Hambiswiritano, swi lulamile ndzi ni xitina hinkwaro ka swilo swa nandziha. Oh, swa nandziha, i nkomo. Wow! Cape Pop leyitsongo, swa saseka swonghasi, naswona ku vuriwa yini hi wena? Wow! Kambe ndzi ni cake pop leyi nga le xikarhi yi sasekile na yona. yini jane ina ndzi ni yikulu swinene e-e britney yena u sungula hakunene hurray swi languteka swi navisa swonghasi naswona swana ndziha kambe yi sweswo ntsena i mhani loyi a landzelaka a o E, e, e, e, e, e, i nkarhi wa mina jane ku luma swa saseka swinene endzeni ndzi lava ku swi ringeta na mina oh, oh, i nkarhi wa mina ina ndzi pfulele ndzi ringeta cake pop ya mina yikulu oh ya tika swinene hakunene a ndzi swi koti ku yi tlakusa oh man a swi tirhi swinene ndzi nga yi tsema kambe ku tsema a swi olovi kambe ndzi nga swi endla o ndzi swi endle ya kunene swi languteka swi sasekile naswona swi nandziha swinene o yummy Yummy.
Ah, mi nga swi ringeta cake pop ya mina kambe swi lulamile inkomo swinene jane u lonene swinene a swi tshembisi ku nandziha bon appetit vanghana
inkomu yi ku hlalela rhandza naswona tsalela eka xiteshi leswaku va wu sungula ku hlalela tivhidiyo ta hina to hlekisa tsala eka tinhlamuselo leswaku yi xihi xilo xo nandziha lexi u xi xi rhandzeke swinene